vhalani bivhili ano ḓuvha na ḓuvha bivhili yo ṱangana pfunzo na history na prophecy so ni to zwi pfesesa zwoṱhe hezwi zwithu ni songo to topola vese khare ni ngo vhala bugu ya tshiṅwe tshiṱori vho ni nga tshi ḓivha na tshiṱori khare na nga vula kha page 56 na vhala line number 8 ni nga zwi pfesese so ende ndi zwine vhathu vhanzhi vha khou vhalisa zwone bivhili ano ano maḓuvha so thomani kha mathomo a bugu ni vhala u swikela mafheleloni ayo sa tsumbo thomani kha bugu ya john chapter 1 ni i fhedzi mafheleloni ayo kha, kha chapter 27 nga heyi nḓila ni a kona u pfhisa tshiṅwe na tshiṅwe ndo to- ndo to vhala chapter nthihi kha musi kha ḓuvha a ri thome kha new testament ngori ndi tshifhinga tshine ra khou tshila khatsho ṋamusi vhalani vhalani nthihi kana mbili kha bugu dza gospel mateyo mako na luka na yona neye kha bugu ya vhapostola o pfesesa mathomo ya kereke vhalani bugu dza petro na paulo na yona na yohane ndi bugu dza pfunzo musi no no fhedza yesu na kone kha testamente ya kale u pfesesa mathomo a history na uri waya ri tshi ṱoḓa ri tshi ṱoḓa new testament i ḓo ni fha zwiporofito zwinzhi ni songo thoma kha bugu ya revolution ni sa pfesesa testament ntswa so zwenezwo a ri tshimbile nga nḓila tsekene u amba ha maṅwalo so vhathu vhanzhi vha ita zwithu nga nṱhani ri vha lwa nga vhurereli vhunzhi a vha na strong understanding ya shango so vha ita nga nḓila ine vha humbulisa ngayo u fhirisa nḓila ine vha khou tea u zwi ḓivha Ndo i tshimbila nga nḓila tsekene ndi zwi difficult u zwi ita kha ri ni si khou vhala bivhili a ri vhale bivhili nga vhutshilo hashu vhu khayo so a ri pfhesese game ya vhufhelo uri ri sa khakhiswe nga zwoṱhe ni tea u pfhesesa hu na shango ḽa khou ya hone ni tea u pfhesesa uri mudzimu vho ri vhudza mini nga ḽa matshelo ni tea u pfhesesa zwine ma zwine a khou ita kha kha kha ḽa matshelo no no pfhesesa hezwo a ni nga ḓo khakhiswa kha nndwa dzoṱhe vhunzhi ha dzi phurofitikhi dza vhufhelo dzi kha bugu ya daniele u thoma kha chapter 8 u ya mafhedzoni phurofitikhi dzo fhelelaho dzi kha bugu ya dzimbululo ivhani no luga khovhani noṱhe na u fesa mathupho na u vhengiwa nḓila tsekene ndi nḓila ya vhutshilo ende vhaṱuku vha ya i wana mateyo 7 vesi 3 no ya kha 27 ni khou tou ṱangana na nndwa ya tshimuya Hu na nndwa nnzhi dzine dza khou lwiwa kha ini. Diabolo ha athakhi havho vhane a vha navho. O athakha havho vho seiviwaho vhane vha vha siṋa ḽawe. Humbulani nga Yobo, ni tou ambara mavu moṱhe. Valani mavothi oṱhe ane a ita uri diabolo a dzhene ngao kha vhutshilo haṋu. rabela mu, rabelani muyani ende ni vhe na vese ine na ḓo ima ngayo kha u dzi lwela kha muvhi rabelani muyani ende ni vhe na vese ine na ḓo ima ngayo uri ni kone u i shumisa kha muvhi a re pfetsetse zwine mudzimu amba nga ṅwananyana wa bebele kha yesaya 47 yeremiya 15 51 Dzumbululo 17 and 18 tsho salaho tsho salaho shandukani ḓuvha na ḓuvha ni lavhelele murena tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha ḓo ḓa sa tsotswi vhusiku vha thesalonika yo thoma 5 vs 4